Siân Thomas, Cyfarwyddwr Corfforaethol Chwaraeon Cymru. Uh, Dwi'n gyfrifol am cyfathrebu ar, uh, ar materion campe uh, a dwi'n cysylltu gyda uh, newyddiadurwyr, Yy dwi'n yy cysylltu hefyd gyda aelodau'r yy cynulliad a ma'r ma'r gallu i siarad Cymraeg yy yy yn hanfodol yy yn hynny o beth. O ran yy datblygu polisi, gweithio yn y cynulliad, gweithio i yy Chwaraeon Cymru, ma' 'na yy tipyn o alw ar reini sy'n gallu medru'r Cymraeg i yym i gyfathrebu, ysgrifennu drwy drwy gyfrwng y Gymra'g ac i ddatblygu polisi i neud hynny. Hefyd, o ran y campau i hunain, mae gennym ni hyfforddwyr sy'n um, hyfforddi drwy gyfrwng y Gymraeg, felly mae plant yn cael cyfle i ddysgu sgiliau drwy gyfrwng y Gymraeg. Dwi'n hoff iawn o'r syniad o'r tystysgrif iaith. Dwi'n credu bod angen i'r gyflogwyr gael rhyw fath o hyder o ran beth yw safon y Gymraeg. Henry James, darlithydd mewn amaethyddiaeth Prifysgol Aberystwyth, Sefydliad y Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig. Mae'r Gymraeg yn bwysig iawn i gefn gwlad ac yn enwedig i, i amaethyddiaeth. Felly, os yw rhywun yn cyfathrebu drwy gyfrwng y Gymraeg yn ei gwaith academaidd, pan mae rhywun yn mynd ati i ymdrin o ddydd i ddydd gyda'r diwydiant amaeth, mae'n bwysig bod rhywun yn gallu rhoi yr dealltwriaeth ymarferol hynny trwy gyfrwng y Gymraeg. Felly mae'n bwysig bod ni'n gallu cyfathrebu gyda'r diwydiant ehangach yn yr iaith maen nhw'n defnyddio o ddydd i ddydd. Pwynt sylfaenol yw mae cael dealltwriaeth cyfrwng Cymraeg, mae fe'n sgil ychwanegol, mae fe'n gymwyster ychwanegol, a mae fe hefyd yn rhoi yr hyblygrwydd i chi i ddefnyddio dwy iaith, fel rwy'n dweud, ddealltwriaeth drwy'r Saesneg hefyd, ond dealltwriaeth drwy'r Gymraeg o'r pwnc sydd yn bwysig i chi yn eich gyrfa. Mae profiad gwaith yn rhoi y dealltwriaeth na o sut i drosglwyddo dealltwriaeth academaidd i ddealltwriaeth ymarferol.
Doctor Elin Walker Jones ydw i, a dwi'n Seicolegydd Clinigol Ymgynghorol yn gweithio i Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr. Wy'n gweithio gyda plant gyda anabledd dysgu a'u teuluoedd, Yn ymarferol felly, o ddydd i ddydd, yn ymweld â phlant yn eu cartrefi, asesu nhw ar gyfer awtistiaeth, asesu nhw ar gyfer anabledd a hefyd yym sut i ddatblygu a dysgu sgiliau newydd. Mae bod yn ddwyieithog yn fantais mawr dros ben pan bo chi'n gweithio gyda plant a teuluoedd achos 'y chi'n medru cynnig dewis iaith iddyn nhw yn y man a'r lle. Dyw cynnig dewis iaith i bobl mlaen llaw, yym, a licech chi weld rhywun sy'n siarad Cymraeg rywbryd 'to, ddim yn ddewis go iawn. Yr unig ddewis real yw pan bo chi'n wynebu'r teulu ac yn gweud 'a licech chi siarad Cymraeg, would you like to speak English? Hynny yw'r dewis go iawn.
Llion Puw ydw i, un o gyfarwyddwyr cwmni Agoraea Gymru. Yym, a'r wefan ydy agoraeagymru.co.uk a bestofwales.co.uk. Cwmni ar-lein ydy Agoraea Gymru, a dyn ni'n gosod dros 140 o fythynnod gwyliau ar hyd a lled Cymru. Maen nhw i gyd yn bedair a phump seren. Fel busnes sy'n gweithredu yn y maes twristiaeth yng Nghymru, wel mae'r Gymraeg yn hollol allweddol ac yn rhywbeth pwysig iawn um, i ni i farchnata. Um, a un o'r rhesymau am hynny'n amlwg oedd bod llawer iawn o'r perchnogion, perchnogion y bythynnod yma yn siaradwyr Cymraeg. A mi ffindio ni bod o'n fanteisiol amnadwy bod ni'n gallu cysylltu fan nhw'n Gymraeg achos mae pobl i weld yn, yn trystach yn gynt, dwi'n credu. Um, mae llai o o barier yna um, i gychwyn. Um, ond hefyd, mae un o bob pimp o bobl sy'n mynd ar ei gwyliau yng Nghymru yn dod o Gymru. A un o pob pimp o'r hynny wedyn yn, yn siarad Cymraeg, felly mae yna sawl rheswm dros ddefnyddio'r Gymraeg yn y busnes ni. Fel rhywun nath uh, wneud cwrs meistri busnes drwy gyfrwng Gymraeg yn hunan, byddwn ni'n sicr yn annog unrhyw un i astudio drwy gyfrwng Gymraeg. Um, boed chi'n mynd fewn i'r swydd neu yn meddwl cychwyn busnes eich hunan. Um, mae yna ystadegau sydd yn profi um, os ydych chi'n siarad Cymraeg bod yna fwy o alw amdanoch chi mewn swyddi a hefyd bod cyflogau y pobl yn uwch ar, ar gyfer talaeth. Um, ond hefyd os ydych chi'n mynd fewn i fusnes mae'n golygu bod chi'n gallu delio efo pawb um, yn, yn y iaith nhw um, ac yn cynnig gwasanaeth gwell o ganlyniad i hynny. Um, felly yn sicr y ffordd ymlaen.